אסאך מענטשן וואלט געווען סאך בעסער אז זיי טוען זאכן וואס זיי טוען אויף א טראסט. א מענטש האט א סאושעל סעקיוריטי נומבער, א קארפארעישן האט א טעקס איידי נומבער. דער חידוש פון א טראסט איז אז ביי א טראסט קומען זיי און זיי זאגן יו נאו וואט? דאס איז אזא געוויסע זאך וואס האט ניטאמאל קיין באבעס. מענטשן צומישן זיך אסאך מאל איבער די טייטלס פון די אינשורענס פאליסי מיט די טייטלס פון די טראסט. די טראסט איז געמאכט געווארן פאר די בענעפיט פון די קינדער פון די משפחה. ברוכים הבאים צו נאך א עפיסאוד וואס היינט גייען מיר אונז רעדן פון א קוועשן וואס איז אריינגעקומען פון א איד ער פרעגט א שאלה וואס אסאך מענטשן האבן די שאלה פארשטיי איך ס'איז אביסל א סענסעטיוו טאפיק צו רעדן צו פיל פון דעם אין אזא פארום וואס אונז רעדן מיר ודי למאיוון, און ער פרעגט אזוי, ער וויל וויסן וועגן לאו אינקאם פעמיליס, אויב מאכט מען צו פיל אן עירנד אינקאם פארלירט מען טעקס קרעדיטס אדער אנדערע זאכן, וואס איז די בעסטע וועג צו עוואוידן א קינד א אקאונט אויף די קינדס נאמען וכדומה, אופענינג עדיוקעישאן אקאונטס, וכו' וכו' פרעגט ער אזעלכע קוועשטענס, סאו לאמיך טרייען צו ארומרעדן פון א זאך וואס איך מיין אז ס'איז וויכטיג אז אסאך אידן זאלן דאס וויסן, און תן לחכם ויחכם עוד, אבער לאמיר ארומרעדן פון א פרעימווארק וואס איך מיין אז די פרעימווארק איז א וויכטיגע זאך צו וויסן און דאס איז א טראסט, זייער אסאך מענטשן וואלט געווען סאך בעסער אז זיי טוען זאכן וואס זיי טוען אויף א טראסט, א טראסט איז נישט איז איז געמאכט געווארן נישט נאר פאר לאו אינקאם מענטשן, ס'איז אויך געמאכט געווארן פאר רייכע מענטשן. פאר עסעט פראטעקשן טאמער ווילן זיי נישט זייערע נכסים זאלן זיין עקספאוזט אז טאמער ס'איז דא א לאוסוט חס ושלום זאל מען דיך קענען קלעימען חס ושלום פון דיין געלט, בקיצור א טראסט איז א וויכטיגע זאך צו וויסן וויאזוי ס'ארבעט און ס'קען העלפן סיי גאר רייכע מענטשן און סיי גאר ארעמע מענטשן דא לאמיר אביסל ארום רעדן פון א טראסט און ביי די וועי וויל נאכאמאל דערמאנען אויב איינער איז אינטערעסירט אויף די פראגרעמס וואס אונז מאכן מיר וואן אן וואן סיי מיט קאמיוניטי צו העלפן מענטשן זיי גיידן אין זייערע פיינענסעס אדער וואן אן וואן איבערצוגיין דיין פיינענשעל פיקטשער שיק א טעקסט מעסעדזש מיט די נומבער וואן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו איז אזוי. א טראסט? וואס איז א טראסט? וויאזוי ארבעט עס? וואס טוט מען מיט עס? לאמיר איבער איבערשמועסן אלע עלעמענטס וואס איז דא אין א טראסט. סאו, איך קען דיר נישט מסביר זיין פונקטליך וויאזוי ס'ארבעט אין חושן ומשפט, ווייל אין חושן ומשפט פארשטיי איך נישט ווייל איך קען גאנץ חושן ומשפט, איך האב גערעדט אבער צו תלמידי חכמים וואס האבן מיר געזאגט אז די איידיע פון א קארפארעישן, איידיע פון א טראסט איז א אמעריקאנע ערפינדענע איידיע, און ס'איז נישט דא אין די תורה אזא ידיעה, באט בעסיקלי וואס ס'מיינט איז, ס'איז א עקסטערע קערפערשאפט, אזוי ווי ס'איז דא א איד וואס ס'הייסט חיים עקשטיין, ס'איז א איד, ס'איז דא א איד וואס ס'הייסט מיט דיין נאמען, דאס זענען מענטשן, אבער צו זאגן, האבן א געוויסע איידענטיטי, א געוויסע. איידי וואס איז נישט די מענטש נאר ס'איז עפעס א אנדערע קערפערשאפט, דאס איז עפעס א ערפינדענע איידיע וואס זייער אסאך מענטשן צו וועם איך רעד, איבערהויפט אידן תלמידי חכמים פארשטייען נישט צו דעם, זיי קענען נישט קאנעקטן מיט דעם, אבער דארפסט וויסן עס איז דא אזא זאך. א קארפארעישאן פארשטייען מער מענטשן וואס ס'איז דא, פארוואס? וועגן די גראסערי ווי די גייסט קויפן איז אויך א קארפארעישאן, וועמענס גראסערי איז עס? ס'איז דא א בעלבאס פון די גראסערי, אבער די בעלבאס פון די גראסערי איז בעיסיקלי די בעלבאס פון די קארפארעישאן, ווען ס'איז דא א קאמפאני א גראסערי, די גראסערי איז נישט די מענטש, די גראסערי איז די קארפארעישאן, ס'האט א עקסטערע טעקס איי די נומבער, פונקט ווי יעדע מענטש האט א סאושעל סעקיוריטי נומבער, האט יענע גראסערי א טעקס איי די נומבער, סאו ס'איז א אידענטעטי פאר זיך אליין, ווען מען עפענט אויף א באנק אקאונט פאר די גראסערי, עפענט נישט די באלבאס פון די באנק אקאונט א אקאונט אויף זיין נאמען, ער עפענט א אקאונט פאר די גראסערי, די סעים עקזעקט זאך איז אויך א טראסט, בעיסיקלי יעדע זאך וואס ס'האט א. טעקס איי-די נומבער פאר זיך, וואס דער טעקס איי-די נומבער איז די עקוויוועלענט, איז די זעלבע איידיע ווי א סאושעל סעקיוריטי נומבער פאר א מענטש. א מענטש האט א סאושעל סעקיוריטי נומבער, א קארפארעישאן האט א טעקס איי-די נומבער. יעצט, יעדע טראסט האט אויך א טעקס איי-די נומבער. די חילוק פון א טראסט מיט א קארפארעישאן איז, א קארפארעישאן האט א אונער. ס'איז דא א באלבאס אויף די קארפארעישאן. איינער איז באלבאס אויף די קאמפאני. דאס מיין איך. כ'האב פריער געזאגט ס'איז נישט דא אין חושן משפט, איך מיין דאס איז יא דא. באט עניוועי, לאמיר נישט יעצט רעדן פון דעם. אין טראסט איז נישט דא. די חידוש פון א טראסט איז אז ביי א טראסט קומען זיי און זיי זאגן יו נאו וואט? דאס איז אזא געוויסע זאך וואס האט ניטאמאל קיין באבוס. ווער איז באבוס? ס'האט נישט קיין באבוס. די טראסט. ס'איז א טראסט. ס'האט א עקסטערע טעקס איידי נומער און ער איז באבוס אויף די זאכן וואס ס'ליגט אין די טראסט. יעצט לאמיר אביסל ארומרעדן. סאו ווער מאכט עס? פארוועם מאכט מען עס? וויאזוי איז עס סעקיורד? סאו ווער מאכט עס? ס'דא איינער וואס ס'מאכט עס. דאס מיינט אבער נישט, געווענליך ווען איינער מאכט א קארפארעישן איז ער בעלבאס פון די קארפארעישן, אבער ווען איינער מאכט א טראסט איז ער נישט בעלבאס פון די טראסט, ער איז אזוי ווי די גרענטאר פון די טראסט, אדער די דאונער, אדער לאמיר עס רעדן אויף לשון קודש, די נדבן, ער איז מנדב די געלט פאר די טראסט, אבער די סעקנד וואס ער האט מנדב געווען די געלט ליגט שוין איז שוין די געלט נישט זיינס. אויב ס'ווערט אויפגעסעט אויף די וועג וויאזוי אונז רעד מיר יעצט איז וואס דאס ווערט אנגערופן א אירעוואקעבל טראסט. א אירעוואקעבל טראסט בעסיקלי מיינט די קענסט נישט צוריק ציען פון דעם גארנישט. האסט מנדב געווען די געלט, דארט ליגט עס, זיי געזונט ס'מער נישט מיינס. יעצט וועמענס איז עס יא? איז די טראסט האט אזא זאך וואס הייסט א בענעפישערי. א בענעפישערי מיינט פאר וועמענס בענעפיט איז די טראסט געמאכט געווארן. א טראסט בעיסיקלי איז א דאקומענט, סאו אין די דאקומענט שטייט וואס ס'דארף געטוהן ווערן מיט די טראסט פאר וועמענס בענעפיט, סאו למשל אויב יאנקל איז די דאונער פון די טראסט און ער מאכט די טראסט פאר די בענעפיט פון זיינע קינדער ווייל ער וויל קענען חתונה מאכן זיינע קינדער פון די געלט פון די טראסט האט ער אריינגעלייגט געלט אין די טראסט, אין די טראסט שטייט די געלט וואס ס'ליגט אין די טראסט קען ווערן אינוועסטעט און די געלד נאכדעם קען גענוצט ווערן פאר די בענעפיט פון די קינדער פון יענקל. סאו יעצט קומט אויס איינמאל יענקל האט אריינגעלייגט די געלד איז עס מער נישט זיין געלד. די טראסט האט פארדינט געלד, האט נישט יענקל פארדינט געלט, די טראסט האט פארדינט געלד. צו וואס ווערט גענוצט די טראסט געלט? פאר די בענעפיט פון יענקל'ס קינדער וואס זיי זענען די בענעפישערי. מען קען דאס טון פאר לייף אינשורענס פאר לאחר מאה ועשרים. אז די געלט וואס גייט אריינקומען פון די לייף אינשורענס זאל ווערן אזוי ווי גענוצט צו סופארטן די משפחה פון יענקל פון דעם נפטר. אקעי סאו ס'איז נישט אז זיי באקומען אויף איינמאל אסאך געלט וואס איז זייער רעקאמענדעד. ס'איז נישט רעקאמענדעד אז א משפחה זאל באקומען אסאך געלט אויף איינמאל ווען זיי וואס קענען ווייט אויספאטשקענען די געלט וכו'. לאמיר דיך פרעגן א שנעלע שאלה, וויאזוי וואלט זיך דיין לעבן געטוישט אויב דו האסט ווען א פראווען סיסטעם צו מעסטערן דיינע פיינענסעס, אויפבויען זיך א עכטע שטארקע הצלחה מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און סטיקן צו א פלאן וואס ס'ארבעט באמת? קוק, אויב דו ביסט מיד פון פילן אווערווארמד און סטאק, אדער ביסט פלעין נישט זיכער צו דו מאכסט די ריכטיגע פיינענשעל דעסיזשענס, זאלסט וויסן דו ביסט נישט אליין, רוב מענטשן מוטשענען זיך ווייל זיי האבן נישט די ריכטיגע גיידענס, די ריכטיגע הדרכה, אדער די ריכטיגע טולס, אדער א גוטע שטארקע סופארט סיסטעם וואס ס'זאל זיי האלטן אקאונטעבל. דאס איז עקזעקטלי פארוואס איך האב קריעטעד די גוט געלט קאמיוניטי. ס'איז א פרייוועט קאמיוניטי וואס איך פערסענעלי, איך אליין, גיידט דיך בעזר השם מיט פרואוון סטרעטעדזשיס צו בילדן לאנג טערם סוקסעס. עס באקומען עקספערט גיידענס, פראפעשענעל טולס, און א קאמיוניטי, א קהילה, א צאמנעם פון לייק-מיינדעד פיפל, מענטשן וואס טראכטן די זעלבע, וואס זיי האבן איין גאול פון לאנג טערם פיינענשעל סוקסעס. אויב דו ווילסט פיינעלי נעמען קאנטראל אויף דיינע פיינענסעס און זיך בויען אמת'דיגע הצלחה, שיק יעצט א מעסעדזש מיט די נומבער וואן צו אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און מען וועט דיך צוריקשיקן בעזר השם וואס דו דארפסט טון צו דזשוינען די קאמיוניטי. פליז ווארט נישט ביז סאם דעי וועסט עס טון, ווייל די סאם דעי נעווער קאמס, ס'קומט קיינמאל נישט אן, נעם די ערשטע סטעפ רייט נאו, יעצט, בשעת דו הערסט עס, פאוז און שיק די מעסעדזש נאמבער וואן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. איך ווארט דיך צו זען אין די קאמיוניטי און דיך האבן אלס א מעמבער ביי אונז אין די קאמיוניטי. די טאסק איז געמאכט געווארן פאר די בענעפיט פון די קינדער פון די משפחה. יעצט. ווער איז אחראי אז ס'זאל ווערן אויסגעפירט די אלע זאכן, וואס דאס הייסט, דאס הייסט אין לשון קודש אפיטרופוס, ווער איז די אפיטרופוס אויף דעם, אויף ענגליש ווערט עס אנגערופן א טראסטי, ווער איז די טראסטי וואס ער איז אחראי, בעיסיקלי ס'איז נישט אז ס'איז די טראסטי'ס געלט, די טראסטי האט אבער פול קאנטראל, די טראסטי האט די קאנטראל צו מאכן זיכער אז אלעס וואס ס'שטייט אין די טראסט זאל ווערן אויסגעפירט, דאס איז זיין אחריות, ער דארף דאס מאכן זיכער. ווען די טראסט זאגט וואו מען זאל אינוועסטן געלט, די טראסטי דארף מאכן זיכער אז מען אינוועסט נאר געלט וואו די טראסט לאזט. ווען די טראסט זאגט פאר וועם עס בענעפיט די געלט פון די טראסט זאל גיין, די אחריות פון די טראסטי איז צו מאכן זיכער אז ס'גייט פאר די בענעפיט פון דעם פאר וועם ס'דארף גיין. ווען די טראסט די טראסט דארף מאכן א באנק אקאונט, ווער מאכט די באנק אקאונט פאר די טראסט? די טראסטי. די טראסטי וואקט אריין אין באנק, ער דארף ווייזן פאר די באנק אז קוק אן אין די פעיפערס אז איך בין די אפישעל טראסטי פון די טראסט, און די באנק וועט אים עפענען א באנק אקאונט, ער דארף סיינען טשעקס, ער דארף מאכן זיכער אז אלעס ווערט געטון אויף די וועג וויאזוי די טראסט דאקומענט זאגט אז ס'דארף ווערן געטון. יעצט אויב די טוסט עס אויף די וועג, איז די געלט נישט דיין געלט, ס'איז באמת נישט דיין געלט, און סיי אויב א מענטש האט לאמיר זאגן גאווערמענט פראגרעמס און מען פרעגט אים צו ער האט געלט קען ער זאגן ניין איך האב נישט קיין געלט ווייל דו האסט באמת נישט קיין געלט די געלט ליגט אין די טראסט ס'נישט דיין געלט קענסט עס ניטעמאל נעמען אפילו די ווילסט סאו דאס איז איין זאך די נעקסטע זאך איז עס א פראטעקשען אויכעט פאר קרעדיטערס דער אייבישטער וועט אפהיטן טאמער א מענטש האט א לאוסוט און מען קומט אים קלאגן און אלע עסעטס וואס ער האט אין אזא צייט קען זיין עקספאוזט פאר די קרעדיטערס סאו אויב האט ער די די די געלט אין א טראסט אקעי סאיז נישט מיין געלט קענסט עס נישט נעמען די קאורט קען גארנישט זאגן סיי זי קומט נישט ארויף אין ערגעץ נישט אויב מען סערטשט עס ווייל סהאט גארנישט מיט דיר אין סיי סאיז באמת נישט דיין האסט באמת נישט קיין געלט יעצט אויב מען מאכט די טראסט אויף די ריכטיגע וועג קענסט עס מאכן אויף א וועג אז מען זאל קענען נאכדעם ניצן די געלט צו חתונה מאכן. יעצט כדי צו מאכן אזא טראסט, די בעסטע וועג עס צו טון איז צו גיין צו א לויער. לויערס געווענליך זענען אויפגעסעט מיט אלע דאקומענטס, און זיי קענען מאכן זיכער אז די טראסט איז אויפגעסעט ספעסיפיקלי פאר דיין ניד, ווייל א טראסט על פי רוב איז נישט קיין דאקומענט וואס די אדער א סעט מיט פעיפערס וואס מ'נעמט עס אראפ פון די שעלף, דאס איז א טראסט, האב איך יעצט א טראסט, אקעי ס'איז דא אזעלכע טראסטס אויך, אבער רוב טראסטס איז דארף זיין קאסטומייזד ספעסיפיקלי פאר די מענטש וואס ער מאכט די טראסט, אז מען זאל וויסן אז ס'זאל סערוון פונקטליך עקזעקטלי די פערפעס וואס דער מענטש דארף און פארוואס ער האט געמאכט די טראסט, אז נישט ס'זאל ווערן נאכדעם פראבלעמס דאון דע ראוד אז ס'איז געמאכט געווארן פאר די נידס פון א צווייטן וואס דו האסט בכלל נישט די זעלבע נידס. יעצט לאמיר ארום רעדן א מינוט פון לייף אינשורענס, אויב לייף אינשורענס איז אין די טראסט, ווייל זייער אסאך מענטשן האבן לייף אינשורענס און זיי ווילן עס אריין לייגן אין די טראסט און אסאך מאל איז די בעסטע איידיע אז א לייף אינשורענס פאליסי זאל ליגן אין א טראסט, מענטשן צומישן זיך אסאך מאל איבער די. די טייטלס פון די אינשורענס פאליסי מיט די טייטלס פון די טראסט און מען דארף און מען מאכט איין גרויסע טשולנט פון עס מען כאפט נישט אז עס האט יעדע זאך האט זיך זיין פלאץ אקעי אונז האמיר יעצט גערעדט פון דריי פלעצער דריי מיני מענטשן וואס איז דא אין די טראסט די גרענטאר די בענעפישערי און די טראסטי דריי מיני מענטשן די גרענטאר לייגט אריין געלט די בענעפישערי באקומט די געלט אדער באקומט ער די געלט אדער פאר זיין בענעפיט דארף די געלט געגעבן ווערן און אדמור די טראסטי דארף מענעדזשן די טראסט דאקומענט. דאס איז די טראסט. א לייף אינשורענס פאליסי האט אויך דריי מיני מענטשן. ס'איז דא א אונער, און ס'איז דא א בענעפישערי, און ס'איז דא א אינשורד. דריי מיני מענטשן. אונער, ווער איז בעל בית פון די פאליסי? אין שארט, אויף וועמענס לעבן איז די פאליסי בענעפישערי, ווער באקומט די געלט נאך הונדערט און צוואַנציק? אקעי, סאו דאס זענען די דריי מענטשן פון א לייף אינשורענס פאליסי וואס האט גארנישט קיין שייכות מיט די דריי מענטשן פון די טראסט. ווען איך לייג אריין א לייף אינשורענס פאליסי אין א טראסט, סאו בעסיקלי, וואס דאס מיינט איז אז די אונער פון די פאליסי, יא, כ'האב געזאגט ס'איז דא דריי מינע מענטשן, אונער, אינשורד, בענעפישערי. די אונער פון די פאליסי וואס ביז היינט איז געווען די אונער, לאמיר זאגן די פערסאנעל, פון היינט אנגעפאנגען גייט די אונער פון די פאליסי זיין די טראסט. סאו די ס'איז מער נישט דיין געלט. האסט מורא דו האסט דארטן געלט, ווילסט נישט האבן קיין געלט אויף דיין נאמען, וואטעווער, האסטו מער נישט קיין געלט אויף דיין נאמען, ס'ליגט אין די טראסט. יעצט ווייטער, דאס מיינט אבער נישט אז נאך הונדערט און צוואַנציק גייט די טראסט באקומען די געלט, ווייל די בענעפישערי איז נישט געטוישט געווארן, סאו כדי ס'זאל געשען אז די בענעפישערי זאל אויך זיין אלעס אקארדינג צו די טראסט, אין אנדערע ווערטער, דו מאכסט א טראסט, און די דאקומענט פון די טראסט זאל שטיין פונקטליך ווער ס'באקומט די געלט נאך הונדערט און צוואַנציק און וויאזוי ס'ווערט אויסגעשטעלט און ווער ס'זאל עס מענעדזשן, ס'זאל נישט פלעין אזוי איבערהאפן אט קליינע קינדער. ס'זאל נישט פלעין אזוי גיין די געלט אויף איין מאל און אן קיין שום קאנטראל, סאו כדי דאס זאל געשען דארפסטו אויך טוישן די בענעפישערי פון די לייף אינשורענס פאליסי, ס'זאל אויך זיין די טראסט. קומט אויס יעצט אז די דריי פארטיס, די דריי מענטשן, אקעי נארמאל איז עס מענטשן, ס'מוז אבער נישט זיין מענטשן, ס'קען זיין אויך א טראסט, איז די דריי מענטשן וואס איז דא אין די לייף אינשורענס פאליסי וואס איז די אונער, די אינשורד און די בענעפישערי, די אונער פון היינט און ווייטער גייט זיין די טראסט, די בענעפישערי פון היינט און ווייטער גייט זיין די טראסט, די איינציגסטע זאך וואס עס גייט זיין א מענטש איז די אינשורד אויף וועמענס לעבן די אינשורענס פאליסי איז געמאכט געווארן. סאו דאס איז די עצה ווען דו וואס דו דארפסט טון ווען דו האסט עס מיט א לייף אינשורענס פאליסי, און די זעלבע זאך ווען דו טוסט עס מיט א פלעין אקאונט, לאמיר זאגן דו אינוועסט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט אדער אין א בראוקערידזש אקאונט אדער אין א ראובא עדווייזער, אלע מיני וועגן וויאזוי אונז האמיר עס איבערגעשמועסט ביז יעצט, איז מוזט עס נישט טון אויף דיין נאמען, קענסטו אלע זאכן טון אויף די טראסט, די אונער פון די אקאונט וואס דו האסט וועט זיין די טראסט, די בענעפישערי פון די אקאונט וועט זיין די טראסט, אטאמאטיש מיינט עס אז די בענעפישערי גייט זיין די מענטשן, די קינדער אדער די מענטשן וואס זענען די בענעפישערי פון די טראסט, זיי גייען זיין די טראסט, און נאכדעם די טראסטי איז פשוט יעצט אחריות צו מענעדזשן די זאך לויט וויאזוי די טערמס אוו די טראסט זאגט וואס עס שטייט אין די טראסט און לויט דעם דארף די טראסטי מאכן זיכער אז די בענעפישערי מענעדזשט די טראסט אקעי זייער קלאר ווייסט מען וויאזוי עס צו טון יעצט איך וויל נאכאמאל דערמאנען אויב די ווילסט עני קוועשטן וואס די האסט איבער סיי וועלכע ענין פון פיינענסעס גיט געלט יא מען רעדט דאך פון געלט שיק עס אריין צו אייט פאר פייוו א טעקסט מעסעדזש אייט פאר פייוו